As usual, it is Super Sato, and today we have a super guest, super jalendo, super journalist, uh, super uh, super artist, superman, superboy by the name Ajuang Junior. Inga mose donjo kanyo no endo kisungo rumona akuwayi maber kabisa ni koponi ng'eyo ni pok i subscribe ne channel ni endi subscribe mondo samoro mora ma wan gi wendo kata wan gi wach ti idonjo kanyono endo. Ing'ama ni mbui isebedo kinenoga wach moro mosedhi kabisa e TikTok kacha endo nyocha wan gi ywaruok moro matin. Koro ywaruokno jok mono nigi ywaruokno ayudo achiel kuomgi kendo wabiro kelonigi kaka saa dhino. Kawuono wan ga Jwang Junior mono wach kachacha ni jalendo modenyo. No mano no wach kachacha gi Jessica Nyadimo eh, kaluwore gi ng'ikni kata koso winjruok moro mono bede e kinde jok moko manyiri mano kumoting'a tuti nyako leta kumoting'o mm, nyakenya kumoting'o Lea, kumoting'o Jessica Nyadimo. Kawuono wan ka ende gi jalendo mano golo wachno. Wadwa winja nene ta ang'o mono bet? Nikech wawinjo winje gini ka ringo, but ang'o mono bet? Ng'a ma dwa winjo kaka do bet? Ka kom ibed go machiegni bwana, akoni ni the super sato wang'a makelo ni chenro ni gi pile. Iluonga ni MC Omari Nash. Omari chien ojamone mbele, chien mwaneno mbele moyoko. Inyalo denda ni Omari. Dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Chenro wabirogo ariyo pile ka pile kata juma ka juma mano the celebrity gossip mabiro ni Wednesday kasto the super sato mabiro ni Saturday

Ajwang Junior. Ajwang Junior osebedo kodwa kendo clips mang'eny useneno kacha cha endo ketna achiel kende ketna achiel kende kapok ochako ketna lenda achiel kende kas ne misetimo kore kimiyogi ma live amasetime mamigi eh misetimo migi kasto uh, gimbe koro ichak imigi live mm. to gin be gidog gidhi gimany nikech ng'at man gi kuonde kuonde ne kora amiyo achalo ah, ng'ama timo replay eh we waket achiel eh achiel moro timo go replay achiel moro er, ero kamano eh eh baba baba ba, mm, mm. ma, ma, ma youtube mari mano youtube mara kanyo mm. aneno ka in ka at 807 donge uh, mano views uh, subscribers oh mano views yeah kodi ngeni gini shanda wan gi views wan gi subscribers subscribers you are at 430 430 yes kora subscribe koro you are at 431 mia ng'wen gi pradek achiel aket mane aket mane ida ni mondo mi lendo go eki nyalo miya mora mora kanyo indi kata koting'o kanyo indi mano indi mar illuminati natimo kanyo indi ni mondisore kendo mokweny mano endi mar eh, eh, nyuol eh, Kristo bende ni kanyo endi obiro yono endi makare ahinya kanyo endi. Koro aneno ka aneno ka anyuola mar joma riek ah, anyuola joma joma chwe e kaso wan gi ngima Diani mhm. kod jaode gi nyithindo aboro gi nyithindo aboro mm.
aneno kae prophet owuor aket mane inyalo miya kanyo endi mano endi mar ondeto mesia melkio baba ondeto Ondeto Mesia Melkio Baba episode 2 uh -huh. biro ni kama endi. Ma en Ah, iseyudo nyaka advert. Eh, advert biro kanyo endi malich matamra gi nono. Okay. Nitie gimoro achiel kende marito kanyo endi. Okay.
Haya. Akonya Oulo Santa Laureda Ondeto, manene opogore gi jonabi mamoko. kendo be dek ne ochiel mm. mano endi en introduction ma bende achiwo ne Lord Vikas Aulo Akonya Santa Laurida Ondeto ma bende wachore ne ok onyuole to ne okwanye dala moro endi kanyo endi ma bende wuon dala niluongo ni Obimbo. Bang' kamano endi Obimbo ne okaye modhi kode pacho to ngima Ondeto ne opogore ahinya gi jonabi mamoko Wira bende ngimane kaka ne odago ne en jago ni ma bere ne othegore kata gi weche go eki mag keny. Maendi nochune mondo bende odhi odag kanyo endi gi jogo eki ma bende dho kisungu luongo ni uh, catechist. Catechist gin jogo eki ma tiyo gi jogo eki ma uh, kanisa no endi kata bende jokopere. Maendi nochuno kanyo endi wuon mare Obimbo mondo bende obed kode piny ogo kode mbaka to ne okwero kanyo endi weche go eki mag keny ahinya. To kinde moro kane bende odonje wechego eki mag din ahinya, to ne odhi olalo paro ma bende wachore ni ne otho bang' ndalo adek, to ne oduogo e ngima. Kane oduogo e ngima to nobiro gi ote moro mowacho ne jopiny ni bende eh, Nyasaye nowuoyo godo adiera kendo malaiki mag polo noloso kode mong'ise ni ochak kanisa moro ma bende iluongo kanyo endi ni Legion Mariam. Mano higa ni mar parapar achiel mia ochiko kod prochiko- eh, prauchiel kod adek. eh, kama bende nochake kanisa mar Legion Maria ma bende pod ni pacho kaendi ma bade osekere pacho ka kaachiel gi pinje maoko ka ok owe kanyo endi Afrika duto te. Hey!
Gino ni e YouTube. Mano ni e YouTube kanyo endi. Iluonge ni Sigando Ndeto.
Mano Sigando Ndeto episode 1 nitie episode 2 nitie. episode 1 gi episode 2 episode 3 be biro yeah. miya mar illuminati matin ah, mane ma kigoyo tiwinjoga ma yani ing'eni il itimogi but nitie moro ma kakoro itimo tiwinje ka eh. matimo mawinjo ka bende juogi mar ramogi lor piny iluongo kanyo ni nyamgondo wuod ombare eh. Nyamgodho Wuod Ombare en achiel bende kuom yawuot Luo kata bende sigand Luo ma bende buogo chuny oganda ahinya. E higa enti mar e kind gana achiel mia abiriyo gi eh, mia abiriyo kod gana achiel mia ochiko kanyo endi ne nitiere jago moro ma bende ne nyinge Ondeto. Eh, sorry. Nyamgodho. Nyamgodho. Mm. E piny Nyandiwa. Nyamgondho nong'e kaka jagone ni ma jamifwadhi kendo jagone ni ma bende onge godo. Nosiko wuotho e dho nam koni gi koni kotimo wach mar Kiluwa. Wera bende wang'eyo Kiluwa en gino endi momi pek ahinya e piny Luo. Mm. Maendi nochuno bende e jagoni endi odhi mana e nam mondo oyud kanyo endi wechego eki mag odiechieng' mag chiemo okinyi kod odhiambo. To kinde moro kane odhi modhi ochako bayo gimiluongo ni Nyamgondho. gima omiyo niluonge nyamgondho eh. gik mane bae nam kimako go rech niluongo ni migondho oh. koro emomiyo nomiye nying ni nyamgondho koro kinde moro kane odhi obagni ne nam to oywayo oko to winjo ka gino pek ahinya kanyo endi to nobedo gi bwok kendo nobedo gi mor ni kawuono ni ni samoro amako rech maduong' mapok namako e kit ngimana maendi nomiyo chunye oduogo kaendi kane okawo wechegi duto te ma bende oywa tol ni oko to nogin weche ne oywa tol oko Nopo koyudo mama moro ei nam, maendi nobwoge malich mokalo, kendo mm. bende nomiyo chunye obedo gi bwok. To kata kamano endi nochoko chir. Miyoni nong'ise niya, kik iluor. Ha? Kik iluor. Ha? Mano gine nam, iluongo kanyo ni nam lolwe. Eh. Bang' mano endi, to nopenjo ni kik aluor nang'o. Ong'ise ni an, kiyie mondo atim kodi singruok, tabiro timoni gimoro amora midwaro. To singruok en ang'o? Kiyie ikawa mitir dalani, ming'iso kok ing'iso ng'ato ang'ata gimoro amora ma kata kama nigolae to gimoro amora midwaro tibiro yudo kanyo endi to nyamgondho nikech ne en ng'atno endi mane ojadhier kendo en ng'at ma jamifwadhi iwacho ni mifwadhi kata bende igwonyori gi pado Eh. tuo maler ahinya kamano endi noyie mokawo miyoni endi motero dala Eh. kamano endi noyudo ka en kanyo endi gi mon ariyo e Mm. piny nyandiwa Mm. koro miyoni endi obedo dhako mar adi adek iluongo ni nyachira Iluongo ni- nyachira Wan gi mikayi. Mikayi, rero. Nyachira. Koso ara Nyachira ni mar ariyo, rero ni mar adi? Mar adek. Koro ne en rero, nok en nyachira. Nyachira en dhako mar ariyo. Okay. Koro bang' kamano en jotere pacho, ka osetere pacho to bende gigoyo mbaka ni kik wang'i ful ne ng'ata ng'ata kumiaye. Bang' mano endi, dhok, diek. rombe gwen nodonjo e dala nyamgondo wuod ombare ochako bedo gi mwandu miwuoro jogweng' ne nyalo kuodho nyalo go mbaka wacho ni to ng'ani endi ong'ama chal nade mwandu gi oa kanye nyamgondo wuod ombare nobedo kanyo gi mwandu malich matamre gi nono kaeto bende gimiluongo ni nyadhi gachaye eh, nyadhi gachaye odonjo e chunye mm. oneno ni koro en godo mm. to dhako mokawo ni endi be ok one ka nyalo nikech dhako ni ne ok onyuol mm. ok one ka konye gi gimoro Chieng' moro oa kuoto kal godhiambo. Mm, andiwo. Andiwo. Mm. Iluongo ni kal gi dholuo. Mm. Oa kuoto kal godhiambo to bende kanyo endi eh. openjo jaode ni kare eh. in aina dhako mana konye nam ni konya gang'o? To mano gima nosekwere. Mano nosekwere ka gin e nam. To jaodo pinye ni wacho nang'o? Nwane gimi wacho. To ok obwok.
Ok obwok nikech andiwo nomako wang'e. Ochako nwoyo. E, kal nomako wang'e to nwoyo. To konwoyo eh. to dhako cha okawo gige. lepe kamaendi mm. lewni okawo to wuok kochomo kuma ne giaye chieng' chande koaye dho nam eh. koluwo kanyo ter to ng'ani kong'o kata bende ndiwo pod ne nie wang'e kopo matin cha to kare miyo cha miluongo ni bende miyo mar hawi cha mm. nodhi modonjie nam bang' donjie nam to gwende ka dhok diek kaachiel gi mwanduge te noluwe kochomo kanye chomo nam kuno endi to ka nyamgodho neno koro wang'e yepo ni kae dhako ne dhi kanye gi mwandu to chako luwe nya e piny nyandiwa oluwe kamano endi to kapok kogo okang' mabor en gi e ondamo moko matin mondo odonj e pi eh.
Gikanyono olokore yien. Mano sitoch Mano nyamgondo. sitoch miga, uh, nyamgondo wuod Ombare. Wuod Ombare. Eh. Hey! Ni kanyo endi. Hey! Kendo en historia Aha. ma bende pod ondiki nikech e be- jogo eki malemo machalo kaka jogo eki ma joka mama, joka baba kaachiel gi mago eki. Nyalo dhi kanyo gi kindeni endi Eh. mondo mi otuomie pi. kuonde mane dhok ka onyono ka dok e nam mm. giwacho ni pigni ende nigi teko ma koluo godo ng'ama tulo nyalo chango bende giwacho ni kotim misango e tie yien ma bende wacho ni en nyamgondo wuod ombare mm. to inyalo kanyo endi bedo gi kuo kata resruok kuom gigo eki ma bende nyalo bedo ka chando kit ngimani eh, kapok wiye owil kaendi mm. mc omari nash mm. adwani mondo bende anyis jopiny ni ng'atno endi maniluongo ni mano owuok ne nyamgondo wuod ombare mm. En miyo miwacho ni iluongo ni mine molo kanyunja. Isewinjo dho wacho ni ayi ah, ma neno ka mine molo kanyunja ema kalo. Eh. Koro nitiere nonro moko mhm. mawacho ni en en e ng'awa en e miyo manowuok chande manowuok ne nyamgondo wuod ombare mhm. ochako oduogo en en en mino molo kanyunja ochako mhm. oduogo kaendi owuok karachuonyo owuok karachuonyo ma bende iluongo ni simbi nyaima mm. manowuok kama bende ne kuote ndiwo ma jodongo nolworo chande wang'na miyo sigande mm. en be en kanyo endi koro miyo achiel ni nochalo ni en miyo mane gi awi ahinya mane owuok e piny luo mondo bende okel wechego eki mag gweth gi awi awinjo ka kata uyier simba jae noparonwa kacha ni luo luo luo nigi mare Simbi, eh? Simbi nyai mami jogo tege no lame pele ka chuonyo olinge na mdeberio Hey! Na mare dhumno ya obo no ya ni luo paru luo luo ni ke mare DJ omera ne DJ onji no uru dhumno ni luo lanu luo luo ni ke mare Oling'e nam dibiriyo kanyam gondho wudo mbare nodokie nam. Ah. Haleluya. Hey! Nyakwar Bogi, ing'ama osedonjo kanyono endo ka wan gi Ajwang Junior, jalendo mang'ula kabisa. Eh, adwa ni kawuono ogo kodwa mbaka ka matin nwasekele mbele kanyono endo, lakini kawuono wakele kotenore gi Uh, gima wach uh, wach masani dhi mbele TikTok kacha mano mano mano mako nya Kenya omako Atoti nyako leta mm. omako Lea omako Jessica nga Nyadimo. Nye, Jessica Nyadimo. Hey. Kasto imbe ni jalendo modenyo na wiji mm. kanyo ni jalendo moro modenyo. Jalendo moro modenyo ma bende hey. Eh. unknown gi dho kisungu nyiso ni ng'amo kiare. Eh. Hey. Hey. Koro Mi jalendo modenyo ni mm -hmm. uh, adwa ni adwa ni adwa na kuonga penji matin. Kamano. Oh, it has been time nyaka ne idonje field ni aparo kimanya chien kacha mm -mm. mowuoyo yore achiel ariyo adek and from that time up to now isebedo kitimo maber and uh, for the first time uh, allow me congratulate you because um, you know ka ng'ato timo gimoro maber you have to appreciate Thank you. so i think you are doing so great and any other person man kanyo tafadhali kopo ni ati ing'a mohero talent maber kabisa ma jalendo mawuok dhikachecha youtube mare nakelonugo kapok oyawo youtube and uh, ne pok ochako dhi live e tiktok yeah, yeah. to sani ong'ama dhi live otimo gik moko maber ma in fact kapok wadhi mbele we have to appreciate the tiktok team mm. those people that supported this guy kendo ne osenyiewo mic uh, en gi lapel ka en gi lapel mating'o kaendi mm. an gi lapel en gi stand stand is here team tiktok you know we have to appreciate first eh? mm. Uh, uh, TikTok kata iwacho ni scandal nitie kono to kony be nitie kono.

Ajwang Junior. Meanwhile, kata nusapote kamano, it is the same TikTok ma be weche sani koro peke maratari mm, weche pek mi eh kendo gimoro maber yeah. the other side chak bedo marach mm. aneno ka atoti no jitokeza mondo oged ne ji mm. sani jok mono jitokeza ni oged ne go wachak wuok kendo ma negative you get it iwinjo iwinjo mm. MC Omar Nash mm. kata mana jawar mano kelo warruok no nguru Mm. Eh, koro ka gigurowa kamano endi to koro mm. anoko dang' walo jawar. Eh. Eh.
But what I believe is that uh, sama ineno ka weche gore kuomi atoti nyako leta and any other person atoti nyako leta nyakenya and any other person man uh, outside there gima mondo akoni ni ka ng'ato wuoyo kuome mm. ma gima dwa nawachi ng'ato ok bi wuoyo kuomi ka in useless yeah. because ong'e maber ni wuoyo kuomi ka in useless will bear him or her nothing of course. you get it? I get it so sami wuoyo kuomi mm. nyaka bed ni there is something good yeah. in you because somebody once told me mm. ni mondo mi ne law yesu mm. konyuole mm. nonne zulwe hey, eh, so the problem is not you mm. is not those people mm. the problem is the star in you mm. nyota, nyota. ng'ama ok ywaruok go en ng'ama onge sulwe you get it eh koro mano kapok achakoni you have mm. to have that in mind Thank you.
eh and uh, samineno ka gimoro timore ta akelo majadiliano mondo mm. mi wawuoye mm. it means ni an adwaro the betterment yeah. of tomorrow yeah. you get it nikech uh, in ing'ama boina uh, ing'ama koro wanya wacho ni e field ni mm -hmm. an kaka father because you've been consulting one or two of course, is it yeah. so so an adwaro mana ber koro kabiro ka uh, jok moko ma josuom dhogi ni Omari kia ni nene wayawo debate moro ka yawo debate no odwani mondo wanyiso ni koro to maendi Omari temo mana mondo bende hmm. otem yango ne wuode ma bende dendore kaka Jwang Junior ni kuonde moko nitie ma samoro na kier to bende ne ok akier ah you, you are just right no, you are just right sana ni jai ma kusubare eh kusubare eh. eh kaka na teme lakini so, Generally, what happened? What happened on TikTok? Okay, okay. Gima notimore kanyo endi en ni bende Nyakenya mm. uh, Nyakenya ng'ama kiaye Nyakenya is a gospel artist yeah, eh? Of course.
Eh, ogolo thumbe maber kabisa. Mm. By the way, nyalo dhi kache cha i support Nyakenya. En gi YouTube channel eh? En gi YouTube channel mane kanyo endi mm. iluongo ni Nyar Kenya kidonjo mm. kanyo to nyalo cholo ni kanyo subscription. Yes, yes, yes.
Sani usegolo thumbe maler ahinya. Idhi kache cha endo ti subscribe. Yeah. Koro what happened? Okay, Nyakenya. Nyakenya mm.
Lea Lingot kaachiel bende Gatuti Nyara Koleta hey. Eh. ne omolo kanyo endi studio e piny Kisumo ma bende mm -hmm. luongore ni Europe. Mm. Bang' mano endi ne gidhi mondo bende gigo wichego eki mag tipo kata picha gi dho Kisungu kamano endi. Mm. Bang' kamano endi to gitimo gimiluongo ni posting e TikTok. ma bende noduogo okelo fwere malich mokalo mm. e kama be nyako moro ma bende tiyo gi nyinge mar TikTok kaka mm, Jessica Nyadimo ne odhi ondiko gimiluongo ni comment moro machuok mm. kotemo mm. kanyo endi mm. jaro kata kokowacho marach notemo kanyo endi golo dholuo mar jaro kidile, mm. kido mar lewni ma jogo eki norwako mm. kane otemo wacho ni jogo eki mapako Nyasaye ok oromo bed ni rwakore kido ma bende ne girwakorego noendi to kaka gin owuon jogo eki mane orwakore to nene neno ni gin samoro gin okay gi lepgigo eki mm. koro maendi noduogo nyuolo weche moko mokelo chilo chako mienowa kaendi mm. e kinda toti to kaachiel bende gi jeska mm. an owuon kaka jalendo maru muhero eh, e brand mar AJ Media mm. adwa adhi ayudo gigi duto katimore TikTok kanyo endi kama bende Ayany kata bende weche mochido ne dhirore ma dik metamre gi nono kanyo endi. Nochuna mm. mondo bende akaw time mar an bende achwal ne jogo eki ma samoro ok ong'e gine matimore TikTok kaendi nikech nitie seche moko ma ok ong'e gima timore. Ajong' Junior nokawo mana responsibility moro mondo ang'is uh, uh, kata kaw attention magu gi dholuo uh, gi kisungu kamano endi. Ang'iso ni nitiere koko moro. Mano emomiyo naduogo atimo akawo both sides to duoko moko duogo wuok mang'eny e inbox ka giyudo text gima indiko gi eki najwang' junior oi nindo konchiel gima kamano endi mm. natemo ni natelonu mana gino endi mondo obed makare mondo mm. aketnu ng'e gino endi madhi mbele ka kamano endi ne mricho mare nas atemo mana kwayo jopiny ma winjo sani endi mm. ni e kinde ma bende oywaru e wechego eki mag eh, mm. eh, mag mbui mm. oromo be ni udonjo kanyo e gimiluongo ni inbox to kwongo wacho wechegi maber mulos gi mokwe nikech Nitie jomoko ma machalo ngo kaka Ajwang' Junior ma bende koneno wach moro muliero marach mm. to bro chuowe kwa se chuowe to dho lware kama chielo. Mane tiju. E mane tiju. Ilo iluongo ne fwambo gi keyo.
Kwa mm. fwambo to ngiso nwa chuowo mm. to kodwa ketwa bole kama chielo. Kama chielo chako kwanye to eh. dhi kole kama no endi. Kora medo mana kwayo kanyo endi oganda go iki mm. ma gramo gima bende ruok e lwano endi mar nam lolwe ko chakore mwalo kanyo endi Kisumu nyaka mudak mwalo nam chumbi. Mm. Ni kinde ma bende on kanyo endi gochego kimaga chandruok to ber mondo bende Uyuor ulos gigi eki oko mar mbui eka bende wanyalo bedo kanyo endi gi winjruok gi gerruok maber ahinya kanyo endi mm. to duokruok gi e mbui nikech an na abedo kanyo gi miluongo ni stopper ka bende nayudo kodwoka mm. to ing'eni dina chaka adwok machielo samoro de scandal pok orumo kata chilo de pok orumo e mbui kaendi in gi clip modwoken eh, odwoka odwoka odwoka e clip moro kaendi mm. ma bende ya yeah, Nitie clip modwoka kae mm, mm. ming'isa kaka bende adenya hapa ni sewi. Ah, keta ka keta keta go jopiny. Ah, hapa ni sewi. Eh, keta keta jopiny eh, anto. Ndi mondo mm. uwinja ne to dwoka to kadi na kawo kang' mar dwoko samoro chilo de pod dhi mbele mbui kaendi kendo bende weche go eki mag ah, eh, scandal miluongo gi dho ngere de mm. koro pod pek ahinya to kaka ng'atni endi ma bende nigi lony ahinya kata lony mararie weche go eki mag ofwambo mm. ochuna mondo bende aling' aling'a mondi mondo ane ni to wachni endi wadhi kete kanye kanyo endi mm. emomiyo koro tatemo chwalo ni kaendi sauti no endi mar kaka bende nodwoka Jwang Junior mm. e wechego eki mag mbui mondo bende okwere kuom bende tim ma jomoko neno ni rach kanyo endi to mano endi ne ok obedo maber ne jomoko mochunogi molo kanyo endi mm. e, e, e mbui mara getemo wacho na Jwang Junior ni nindo kanyo endi nyakun chiel ma bende uh, temo uh, e yono endi matek mondo bende e okang'no machielo kata e tielo machielo kik bed na nindo nyakunchiel. Mm, to koro uh, sama pod sama pod imanyo imanyo uh, eh, duol no endo. Yeah. De de bed ni de bed ni mm, en en en adieri en adieri ni ne nindo kunchiel koso in gi kori to ni ne ni ni in sawa noke uh, eh, erokamano ahinya gi kora mm. kendo aneno ka bende ne an ana sawa nikech natemo kelo kanyo endi gimomiyo jogi endi yware kapenjo nitiere clip moro maloso mapenjo ni to in to karang'o momiyo iwuoyo marach momiyo ichandowa e mbui kaendi mm. Eh, to apenjo mana apenjo nyar kolero dwoka ni ah, gimomiyo awuoyo kama en ni nitie ng'ama no comment rabishly mm. tatemo penjo kara into ni comment nang'o Yeah. gima kamano endi koro an aneno nachalo mana ng'at moro momix gik moko ariyo to mm. samoro mano ne ok ber ne jomoko mm. mano endi miya kata bende achwalonu kanyo endi ote makende ni sache moko ka uchwanyoru to ber mondo utim gigi eki oko kanyo endi mar mbui jakoremogi mana kaka iwinjono endo wan ka gi jalendo marwa uh, ajwang' Junior. Ajwang Junior osebedo kae ka miyowa weche mopogore opogore to kata kamano ok osebedo mayot ahinya nikech kaparo kata chien kocha cha endo uh, ne nitiere ne nitiere be mm, wach moro nok odhi maber mm. ka mali safi ka mali safi to in kaka reporter mm. in nitemo mana keto mm. wach ni kako bet erokamano

TikTok. Mm. Mano endi ne aneno ka samoro ne ok odhi maber ahinya nikech eh, ne giduogo imanya gin gi wuon iluongo kanyo ni parties mano bedo involved. Mm. Nomanya Ajwang' Junior achiel kachiel ma bende ne gimanya ma ging'isa ni Ajwang' Junior wach ni wase- waseloso kendwa koro in gima itim wakwaya akwaya gi joma muol mondo bende igolnwa klibni oko nikech koro waseloso kendwa. To mano endi an an atimo tija mar fwambo nikech ne nitiere koko moro e kindgi kanyo ji ariyo ma bende ne kelo gima iluongo gi English ni tension. Mm. Tension. Mm. Oh, eh, ing'e ni kwawacho ni fwambo gi keyo nyiso ni kopo ni iyudo message moro kumoro kamano to uh, onego bed ni iketo jopiny mm, uh, mok, moko tenore ni en ng'a nikech ang'e ni kata an mawuoyo ni anomari mm. uh, kiny gimoro ne timre mm. it is not bad kopo ni itang'o ne jopiny mm. gima dhi mbele mm. and that, is, does, uh, that does not mean ni koro kwawinjre mm. akia ni wawinjore nyaka kanyo Kopo ni iketo in itimo mana part ni mm. eh, gima onego bed ni itimo mm. Ing'e maber.
Ing'e ni penjo machanda sana. Mm. Sama bende adhi e mbui to awacho ni Ukai mar ODM Raila Amolo Odinga kawuono ni endi nomol e alap no endi mar tuke ma Kasarani ma bende noyuoro kanyo ende oganda go eki makwar kamie Bang' mano endi noketo ote mare no bende obiro medo tiyo kata kanyo jo Kenya kata nobedo kamano ni orem e yiero ma kamano. Onge ng'ama osepenja na Jwang Junior ang'o mi lendo kama endi mm. ang'o mi lendo no kwadwar. To ka kelo scandal ma bende seche moko chilo mieno jomoko ji ariyo mm. to gineno ni mano makosa to gigi duto te kikawe keto gi ratil tiyudo ni gin mago eki mago fwambo mm. koda keyo yeah. atiyo mana fwambo take to ka kelo maber mm. to kora ber to ka bi adonjo kuma ji ariyo momake eh, momake eh. oneno ni rachne nikech ineno ok mm. ni rachne mm. uh, ok ni atini mano kore tiyo marach ang'e ni joma kweri be mana gin jok mobedo involved but uh, the fans mm. to ong'e maber ni ajamani timo tiji mm. because kopo ni ati ne en kamano to then kata Raila nyalo biro kwiri bwana mano mana fair na mm. eh. da, da somo ni comment moko ni kaendi ma bende dong nyisi ni kano nitie jomoko ma seche moko eh. gini no ber ne gi okang' no mamalo eh gini no ber ne gi okang' no mamalo nikech amiyo gi kanyo endi ah, eh, miluongo ni update yeah nyaka gibende gi ng'eyo nitie ng'ato mogocho na mong'isa na Janga Junior mm. ne okang'e gima timore kanyo endi kendo mm. bende mm. miya ng'eyo koro afuatilia kata bende atimo gima iluongo kanyo endi ni follow up gi dho kisungu ma ng'eyo gima timore e mbui kaendi mm. nyalo donjo iyudo ka ng'ato wacho weche ne to kare kia ni nitiere party machielo ma bende koma liet ma ok miwinjo ni endi koro mm. ning'ena kelo parties gi te ka kilo koni liet to koni koni liet ng'ama ang' okwongo yudo mara ng'iso ni obiro winjo kanyo endi gima timore e mbui ka te yeah. yeah. oh, to sama koro ng'ato koni ni uh, Ajwang mm. gol uh, gol clip no endo mm. niseketo kaka iwacho ni Omari oore gi nyadende moro bla bla bla bla bla mm. mm. sama wase solve gini mm. kora kuni ni, ni Ajwang mm. gol gol clip no endo how do you go about that nikech ing'e ni sama iketo clip one mm. you've taken your time yeah. two yeah. itiyo gi resources yeah. three you are building your brand mm. because that is what you've come out that you have you want to do mm. you get it yeah. so kata en mar police kata en mar nga kata en mar nga mano e the e, e, e, e area makoro idwa ni spe, e specialize yeah. anaparo ka atimo ne we were, we were in a talk show with Amiso mm. then Amiso wacho pache about Raila Amolo Odinga mm. of which is not bad mm. iwinjo yeah. Uh, some people chako wacho ni oh, Omari oset amiso mm. Iwinjo ng'ama ng'ongo ok inya set up Kamano. nikech ng'ama ng'ongo wacho gima ne pache mm. Secondly uh, ok inya wacho ni bwana uh, ng'ano keno ndiko gik maonge onego bed ni ng'ato dhi e clip mm. ogo through mm. te ok osomo soma title then otimo kamano lastly ng'ato ka ng'ato yiene wacho pache kamano iyuda kamano koro iyudo ka jomoko wach ni ogol clip no tim kama tim kama koro apenjore niya sama golo clip ni mm -hmm. one clip en uh, let us say clip en 8 gb mm. 8 gb gi Safaricom apa ni ng'e pesano echo ah. olawo mana eh, aluf ariyo mondo iketi olawo mana 2000 mm, gana ariyo mondo iketi ya mm. mano kopo ni ionge gi wifi mm. ma of which wifi no en gima ichulo so an on my side kasetimo clip mang'e maber ni clip ni to natime kokamer ng'ama nwa timego nok omer mm. uh, gimoro ne ni ready be nok a trike ing'e ni nitie trike moro ma karugo mbaka kare ng'ato keto picha you get it yeah. but kuma ng'ato usedhi ma keto picha mm. in bende iwinjo wach moro ma ng'ano to nowacho maber bwana iketo kamera ni mm. itimo your editings mm. ibolo How do you go about it? Kora kone ni umere ruch gino. Ero kamano ahinya mm. MC Omari Nash. Mm. Gima asetimo eh, e rucho kanyo ini weche go eki mag eh, tipo maga osetimore dichiel eh, kende nyaka bende nachako chenro mara kata brand mara mar AJ mm. ma bende nobedo bang' winjruok matut ahinya kinda gi jogo eki mane clip wuoyo kuomgi mm. nikech ne giwacho ni samoro mano endi eh, klebni ni nomako ng'at achiel to ng'at achiel ni ok omako Koro bang' loso eh, e kanyo endi eh, maduong' ahinya kata malach, aduogo afwenyo ni kare nitie ng'ama ne onge clip. Koro oganda ne neno ng'at achiel ma ka neno ng'at achiel samoro ne gineno ni ng'ani samoro nyalo bedo jamakosa. Mm. Mano emomiyo nayie mondo bende agol oko eh, tipo nano endi mondo aket kanyo endi obed maler nikech ne ok aketo ji ariyo ka duto te joma ne chilo mieno kande ng'at achiel mane nie clip mara kanyo endi. Mano ne clip man?
E clip no indi ne en mar Mali Safi. No. Kod bende nyadendi moro maluongore ni Abi. Mm. Yeah.
Abi mono ne complain matin eh, about ya. Mono ne complain no.
Koro ne agole oko nikech eh, en mane suche ne ni e, e clip no to Mali Safi wuon ne onge seche go eki. Kok anatemo kelo e weche go eki mag eh, habari kata manyien kata mm. matuch koni gi kocha. Mm. Taduka fwenye ne kare adier na nying Mali Safi nie news to kwanene e, e, e, e, e wang' kanyo endi jowi mara mane momiyo nayiera kodgi bang' loso kata bende bang' lalruok mar yie kinda kodgi mane momiyo natimo kamano endi MC. Alright, nyakwara mogi mana kaka iwinjo no endo wan kaendi gi Ajwang' Junior jago no endo mabechi lose mieno matin tin e TikTok kacha cha endo kaluwore gi weche ne mag tich en koyudo gimoro marach to odwa nokel mondo at least ji ong'e gima timore ok gima rach kende to kata gima ber mm. nikech uh, weche matuch ka gi kacha to tuch mabecho tuch maricho bende mm. koro en, en changamoto mayudoga mang'eny en ni kopo ne habari osewuok to mari chak manyo wuon habari to koro en omera ne gima ineno itimono eh, ok ber mm. koro gi sani endi ma nyocha otimore latest en kuma wane gi quarrel mar uh, atuti nyakoleta nyakenya to gi eh, lea to gi mm. jes kanyadimo mm. koro nochalo gima odwa no report matin kapok e, ing'iyo kachacha endo inyalo manyo uh, kiano ndike nang'o uh, mm. uh, baba heri simbi Eh, ere, ere simbi wang'eyo ga ne title no inyalo manyo kachacha endo en e youtube en e facebook en e tiktok anywhere mm. koro luwore gi platform ma intiere natemo summarize go kachacha endo eh, atemo summarize go kachacha e youtube koro kapok ing'e story ni inyalo dhi kwonge manye kachacha endo we amanye ne title kaka management nondike kanyo endo mondo be wadwa display kanyo mm -hmm. tang'e ne dhiadhi e youtube kanyo manye ne uh, Tuti Nyakoleta, uh, Tuti Nyakoleta and uh, Jessica Nyadimo. Mm. Uh, Tuti Nyakoleta and Jessica Nyadimo. Mm, weche go kimaka uh, eh. chilo, eh, chilo moko mieno gi kanyo indi matin. Eh, eh. Ma bende wagombo ni atemo lero kanyo gimomiyo an adonjora e weche go eki mag chilo go eki. Mm. An kayudo kuliro marach tachuoyo takitere kamachielo oganda moko nyaka bende ng'e gima timore kamano endi pod mm. mana kwayona kukethoru kanyo e wechego eki mag mbui mm. dokadoka piny manyawadu mondo losgi eh, kapok bende ajwang' junior owinjo gima kamano endi yes kopo ni ing'iyo kacha cha e mbui kopo ni ing'iyo kacha cha e mbui ondike ondike kanyo ni Mm, Atoti Nyar Koleta and Jessica Nyadimo in TikTok. Mm. Atoti Nyar Koleta and Jessica Nyadimo in TikTok. Ibiro yudo kanyo endo kaka giwuoyo, kaka gi, gilero kanyo no endo uh, wechego eko motimore. Koro king'iyo uh, e, e, e, e mbui kanyo, ibiro winjo wachno maber kabisa. Mm. Koro e wachno endo e mana Ajwang' be nowuoke.
ka notemo report ni ni ni ni ni wach nang' cho ochakore kamano Mhm. ehe we owinji ahe kanyo Mm.
An ok inyala, weuru bedo osiepe ma wuondo ji. Un osiepe moko ma wuondo ji madwa ni ng'ato omimi mondo eka ok uwach ni nuwacho. Kwenda uko. Machiegni an Ajwang Junior, nyadendi moro matiyo gi nying mar Olevi kaka Jesca Nyadi mokoro niendi to noyudore e tago maliet mokalo bang' bende chwalo ote noendi machuok e tipo noendi mar Nyakenya. Johera mag Nyakenya nomedo soko wang'e kaluwore bende gi ote ma nochwalo kanyo endi e tipono endi mar Nyakenya ma bende dhi ataro gi dwaro mar jopiny. E kane omedo loso gi AJ Media, Lea medo wacho ne nyadendeni endi ni ok otiyo kanyo endi gi dholuono endi makare e nyim oganda.
jalendo ma unknown mm. jalendo ma unknown ma nodenyo mane nyiri mofuogo onyiewne onyiewne gi lunch onyiewne lunch kata ka sap odhi osap rice kod ochiege koro oyieng' osechamo madondo koro pacho dhi obedo matin seriously koro wacho gik ma are nonsense mato mato dichuo mane ma wiye diny seriously ni madonje gige mon mokia kaka ochakore gi kako gi kako gik in dichuo mane madonje gige mon yani atamo nyirigo te ma gimodong' ni gimanyo uh, support left right mondo gistopisha yani ang'at achiel to gimanyo support kuom karibu five people ten people mondo gistopisha ok utera ure citizen ok utera ure e, e, e ramogi tera ure nam lolwe mondo landa goya uru e gaset Hey, yawachuo moko be wigi diny yani dhako dhako keti mitim gima nonsense ni be lendo ilando ang'o to nonyiewni lunch akia ni no- nochulni rent ok ibi achulni rent kata mar one year mondo ikok iwach gik minyalo wacho gi ifuo ifuo ka pieri ifuo mang'eny alafu gimoro be ni kanyo ma ma- nyako moro be ni kanyo awinjo kowuoyo ma, ma puch ni e wang'a akia ni puch ni kanye ni nyarugenya nyarugenya no to ng'a Hey, nyo- ugenya bor go seriously jaber bila mos ero iorou mondo usopisha an ng'at ama lioness an ng'at achiel to ji ioro aora ji mondo stopisha iwinjo koran fuo manonogo adich asomo your lives to un udich umanyo umanyo umanyo jok moko mofuo modenyo unyiewo negi lunch mondo uwu about me ubi achulnu rent kata nyiwnu lunch no eko a week Mondo eka uwach gik munyalo wacho goeko nonsense.
Ha? Awinjo. I, i, koro, koro uh, react koro. I, owach maber ni nonyiew ni lunch. Mhm. Mm nochul chal ka mochul ni rent moro dwe moro achiel. Mhm. Mm mondo i achwal wechego eki manyien eh koro kodwa ni in adiechi mm, aparo ni bende gino endi mana achwalo kata lendo mana aketo e mbui samoro ne odonjo ne Jessica marach Mm. mano emomiyo ne en gi mirima mager mokalo kotemo kanyo ni duoko Ajwang' Junior kuom dholuo mok bende ok ler e piny onagi Mm. atemo mana ng'ise ni mago eki mowachogo eki owacho e ich wang' ok onyal timo kata bende pok oyudo tudruok moro amora madonjo ir Ajwang' Junior monyalo chwale kony matindo mineno wacho kanyo gi eki kedang mm. kech ne mago samoro dang ewe omiyo omonj mana mirima mago no osetimore an aseketo news bende jopiny osewinjo jopiny mm. oseneno mm. omonj mirima odog kama nokierie marach samoro eh, eh, samoro en ma bende nokier nikech nondiko kanyo endi kotemo jaro e lewni go eki ma jogo eki norwako mm. samoro mm. neno ni en right gi dho kisungu kamano endi mm -hmm. lakini joma no ochako chwalo ote mar duoke bende nochako wang'o iye mm. but gi sani tang'eyo ni weche gi osekwe kendo weche gi osedoko piny an ok an dichuo mokwongo pod atin asomo koro kik ipar weche mag rent kik ipar weche mag nyiewo land kik ipar weche go eki mag chamo sapa hapana Inua jigo te ma Nyajwang' Junior ogogo mbaka mondo bende wawuoye wechego eki mag dongruok ok moko mag kelo weche manyalo kelo kanyo endi dholuo maricho e kindwa kaendi kabila manitiyo godo kanyo endi kiduoko Kajwang' Junior ma bende nochwala chwala wechego eki manowacho e kindu e kindu kanyo endi gi Nyar Koleta. Nyakwaramu gimana kaka iwinjo no endo. Pod wan kaende gi Ajwang' Junior. Ajwang' Junior idhi kachacha e YouTube mare ti subscribe ne, idhi e TikTok ifollow, en kachacha e Facebook. Ong'ama osetemo ma uh, social media handles gi en go chiegni te imanya manya Ajwang' Junior. Koso mar TikTok cha en AJ Media. Uh, AJ Media mano brand mara mm. to pod an personal Ajwang Junior kinyalo yuda J Media pod en kamano. Okay. Nye ng'at achiel.
Alright. Mm.
Koro Ajwang Junior. Awinji. Oh, magi to koro gin gik marumo. Mm. Kendo uh, gibiro biro to gikalo. Mm. but koro dang' iwach ni jogi gin osiepeni te koso nitie ng'ama jasiki ng'ato kaka uh, Jessica Nyadimo mm. dang' iwach ni in gigo noserumo koro en osiepi mm. koso potro nitie kaka imako ne kumoro mm, erokamano ahinya MC Omari Nas mano en penjo ma bende nigi chia mar weche mokalo bira bende en uh, komakore gi wechego eki mag chilo mano omaka chien kanyo endi Mm. Adwoki ka wacho kama endi, an aonge gi ageng'a gi ng'ato nikech ng'ama nokoso naonge. Natemo mana uh, dwoko kata keto wechego eki manyien to mm. gitemo dwoka ka giwacho ni gino samoro ok rachnegi. Johera mag Atoti ni ok oloso. Johera mag Jesca ema noloso ni timo marach. Koro ka samoro dibed natimoni marach, an ok ane richo, ok anyal kwang'ono nikech ok ane richo. Eh, mano endi ah, aketo kamano endi kaeto mar ariyo ok inya kwa ng'wono nikech ok en richo
Eh, kakoso ni takwayi ng'uono to ka ok akoso ni to To bende ok kikwa akwa ng'uono. ng'uono nikech eh, koro sani ok inyal kwa eh, kwanza ng'uono ok akwa ng'uono nikech onge kosa matin onge gima itimo Eh.
ma ma deserve kwa eh, ng'uono ma deserve kwa ng'uono gi dho kisungu kamano endi Eh. Eh. koro atemo mana ng'ise ni an sani kata contact na lo ajwang junior an e Jessica Nyaji mna mondo itim na advert moro eh, saa moko idwa timo ne advert ha eh odwa dhi e omenda advert omenda eh advert eh, koro manya advert mantie manya jwang junior lendo mag tho kelna jwang junior lendo mag eh, Ohala. yedhi, kelna jwang junior mago eki miduso maber mag kuonde mag mer mag math Mm. mag beauty shops Mm. Manya jong june watim advert makare mondo wachwal ne oganda luo nyaka man US. Wahero tije wa kanya kae ni malich matamre gi no. Mm. Mm. Mana kaka iwinjo no endo, tim TikTok pod wadwoko ni erokamano kabisa. Jwang Junior en sani ng'ama koro osenyiewo gigene mm. kendo pod dhi mbele kabisa. Uh, wageno ni nyime ka odhi bedo ng'at moro ma koro very stable kendo dhi chako uh, tije mar lendo ne officially uyanga uyanga abro time koro gimi luongo ni field work asebedo katimo indoor work mm. to koro abro bedo katimo kanyo uh, field work mabende ibro bedo achiel kuom wendo maga e achiel kuom eh, live kata bende nyasi ma abiro bago chieng' sabato ka sabato ok abiro mm. gi live odiochieng' godiochieng' mm. sabato ka sabato abiro mako oganda luote kowuok mombasa na mchumbi nairobi pacho kaendi ayudo na nakuru piny nyaka europe kisumu mwalo mm. ibiro bedo live achiel Mano endi mar Ajwang' Junior. Mano kaka bende jombetre mag luo wacho ni Ajwang' Junior los live achiel ma bende ibiro mako godo piny ngima mondo wadonj kanyo chieng' sabato pile ka pile to abiro kelonu chenro mopogore opogore mago eki mag jothum sigand luo mago eki mag galamoro mar chike mago eki mag ng'e alwora mari kaachiel gi mamoko e kind weche manyien biro biro chieng' sabato ka sabato Makri Kajwang' Junior en konyo en gi osechake kendo koro ibo chakore chieng' kaendi sabato mabiro ni endi. Ochakore sabato sabato mabiro achake saa apar gariyo odhiambo mm. rumo kanyo endi saa auchiel mar otieno ochakore saa apar gariyo odhiambo nyaka saa auchiel mar otieno nyaka saa auchiel otieno e. Hey. En live achiel kende e juma. Hey. Modong' atimo oko. Uh-huh. aluongo kanyo endi welo uh-huh. moting'o jolony mopogore opogore uh-huh. koting'o koda ka mago eki mag thieth eh. e mago eki mag somo jogo eki molony weche mag pur ago kodgi mbaka dichiel tachwalo ne piny luo
mani iluongo ne Ajwang Junior kaka iwinjo kanyono endo ojago masani koro osewuok marach kendo Uh, aneno ka effort ne ber uh, jo, jo, jok mono konyi no nyiew ni ang'o gang'o ma koro wan go uh, ma sani nyalo wacho erokamano ne nyawe mondo kaka chaka akawo kinde chaka duok ni erokamano kendo jogo eki ma bende noyudo thuolo mm. mochwalo kanyo e nisol romagi eh. jogo mane ok oyudo thuolo Timuru kamano na machielo uh, chieng' machielo kamano endi. Adwoko mm. erokamano kendo bende support mane gimiya. Mm. Amologo kanyo odiechieng' ma kawuono e dir boma maduong' ma Nairobi kaendi ma bende ayudo kanyo endi stand mar kamera ma bende ibiro tang'nu kanyo endi kata kanyiewo ka inji lapel kata bende mago eki mag kowo duol mapiyo eyono endi mar lony manyasani endi yeah. bende ni koda ka endi mm -hmm. light maliel kanyo mamenya ni endi mm. mano endi en light muneno ne eh, mano endi en tijno endi mar oganda Luo ma bende chwalo eh. kanyo endi sero margi na eh. Juan Junior. Machielo bende kichako inyiewo na kanyo endi miluongo ni wifi. To en wifi manyalo wuotho godo madhi nyaka piny Luo, mm. anyalo dhi koda nyaka Mombasa, mm. mano iluongo ni MiFi mm. kata bende wifi ma portable. Eh. Machielo bende achako anyiewo kanyo endi gigo eki mag tich machalo kaka bende anyalo timo sani kuom pesa magi miya anyalo timo sani subscription mar kanyo kata dweche adek kapod peda gimo manena online ka ka kone ng'ato simu kanyo no mero mari na mhm. adwa ni mana bi live kanyo endi gi wifi ni cha koro gitimo na maber eh aha be nitie jok ma eh, minyalo taja achiel ariyo adek mono make iluongo ni iluongo ni jok ma koro nobedo jodito jodito erokamano eh.
anyalo kanyo tuomo mana jodito moko matin moko kata kanyo gi tim Nelly Noel Nelly Noel eh. Nelly Noel makofi makofi mhm. kwake eh.
anyalo ng'isi ni nomolo kanyo e ni saa achiel mero odhiambo to kochopo gimoro saa adek mm. alufu piero adek eh. obiro gi tim ne te mogolo cha mm. ogolo cho chakre Mombasa mm. nyaka US 30000 30000 tim Nelly tim ne kende
Ang' iso na dwoko erokamano ni oganda go temo ting'o koda ka toti, ok nyal koleta. Mm. Nitie toti machielo, nyal koleta bende ni ei.
Igoni, ing'eni wacho mabe niya, mm. ago ne tim te mano jok moting'o ka toti, to ok mm. nyal koleta. Ah, ah. Nyal koleta be ni ei.
Nitie toti machielo ma bende luongore kamano endi e TikTok. Mm. to gatri nyar koleta ruoth nyasaye ma jang'wono med umogi mm. wiye ok nyal wil gi thomas mucha mm -hmm. mano endi wuodwa nake ma bende ochung' koda ahinya eh, kanyo endi yeah. wiye ok nyal winya koda, uh, koda bende king bazenga king mano bazenga. endi wuoyi ma bende nochung' koda kanyo endi mm -hmm. wiye ok mm-hmm. nyal wil kanyo endi koda simuga mano endi bende wuoyi mane ochung' koda kanyo endi wiye ok mm. nyal wil koda dada smile moderator mara en ochung' mana yoro ne namba no kende ha eh.
dada smile ma namba na pesa donjo

Nyakoromogi, wan gima ber ma de wamiyo onge momiyo nwakwau pesano. Mm. Koro wan erokamano emwadwoko. Erokamano. To tim TikTok ni osekonyo ji mang'eny. Kabisa. Jogi emonokonyo Kelly Chogo. Mm, jarawela. Jarawela. Inyalo para. Nen koda nyoro.
Mm. No mole live na. Makeli chogo kawuono nege bandne. Erokamano. Dongo wago makofi.
Aye. Jogi uh, en mani wa misuse ga wa misuse ga generosity mag ji mm. like uh, uh, sorry to say this Uh, there is a guy mabe ne uh, chilo nomieno chien oh. kacha iluongo ni otwal Jago moro ma bende tiyo gi nying mar Olebi Notwal ne otiyo kanyo endi kendo bende tugo gi pach jopiny kuom choko omenda ma balang' en bende otiyo ni otemo wuondo jopiny gi jaode ondo. Mano endi ne achung' go ste nachung' kanyo tikle ma kata ng'ato ne wacho ang'o nikech notimo gima dhi ataro gi dwaro mar jopiny. Eh. To nyaka naland ne jopiny aketh ne jago ni endi Eh. chamugo lebi. Eh, Mano naketo piny kendo ni kanyo e YouTube mara Inyalo molo kanyo mondo i watch gik ma bende asetimo mang'eny ahinya kanyo e. Mm. To o- o- otwal busiduogo e yamo. Otwal an owuon to pok aromo kode, ok ang'eyo ni bende noblock Ajwang' Junior eh, kata kamano endi. Otwal pok aromo godo nyaka natimne lendo ma bende noket kar kende ma natemo kwedo godo okang'no endi manokawo mar tiyo goledhi kuom keto tho ne ng'atno endi mangima. Mano endi ne owang'o kata bende i brand mar AJ kaendi mochuno chwalo ne jopiny gino endi matimore. Mm. Mm.
Koro ok en gima ber owacho ni nitie jok moko mosewuok ni konyo ji, nitie jok ma chunygi ler especially tim TikTok. Emomiyo eh, ndalo moro mbele kacha kane pok ogo kura nawacho ni an instead mar mondo adhi ariedi ni adhi ling'o to koro kata nyiewo data na abed go live e TikTok nikech mm. ja TikTok nyalo konyi Kamano. to politician to once ni osedhi mm. to en otieko kodi mm. eh oheri sama odwa ni ondike tich to kosendike mm. to kiaye mane momiyo mane momiyo an anyiero ga pile jok mane gore ne jo siasa mm. sani koro siasa noserumo kik ibi bar wiwa ni ok omak simbi mm. ah, ah. Eh, ng'ano nosedonjo ofis koro ok odwa walo Kamano. Eh, ok odwa walo kodi in chak irite arita ka ochung' Mm. ichak idoge Chak idonge. osiep en gima ber konyo ji sana sana platform ma wan go Mm. gimitim Mm. ng'i ane nang'o mitime platform no it will sell you it will make you or will

the right thing ok awach ni the right thing en ang'o the right thing in emo matani mm. iwinjo mm. nikech kata wan mwatimo ni jomoko ok ong'e ni mane the right thing mm. eh, en right thing nwa tok ne gin eh, nikech ibiro yudo ka ng'ato game e comment kanyo ni bwana weche moserumo tutang'onwa nang'o eh, omari tuo ji ng'ato donjo nyaka e tiktok na yanyo seriously nyaka otwal mane wasewach ni chak uduogo kaendi eh. wasemana ng'iso ni bende waparo kaendi un ng'ajwang' junior to mago mm. gik ma jwang' junior osebedo ka timo waparo chien kanyo endi mondo wang'e ni to kara Jomo Kenyatta osebedo ka dhacho nang'o. Yes. Mm.
Meanwhile, uh, kia ni be in gi wach moro modong' midwa ni kon joge nikech mm. an personally nadwa ni ilernwa gima notimore kaka nobet mm. e TikTok no to gi at least we appreciate those people mo ochopi kuma intiere ni. Aneno ka to isekopa mang'eny bwana an ma gige na ineno tinyewo mm. ineno tinyewo ne yawa yawa marina ichalo wuora kikawo tim wuonu kikawo tim wuonu eh, eh, okay eh.
but uh, amor kodi personally amor kodi kendo ang'e ni ng'eyo kuma intiere koro kaw kinde ni endi mm. mondo iwachna wach ma koro idong' godo kasto itimna lenda di achiel maber erokamano mm.
Uh, mokwongo akawo kinde ni endi achako adwoko erokamano nikech bende e wan e chenro ni endi mar tang'o kata bende yango Eh, kaendi gik ma Janga Junior osebedo katimo. Adwoko mana erokamano ne timno duto te mane owuok oko nyoro mobiro mokonya Jwang Junior e nyiewo kanyo endi gigo eki mag tich mabende aseketo kendo asekelo gin ot Abiro dhi live mana duoko erokamano odiechieng'no ma kawuono mondo bende ung'e adier ni gik mane otimo kata pesa mane ochulona notiyo eyorno endi makare kendo ma bende ondisore. Ka ok kamano endi to bende achako awacho wach mogik ni bende un jogo eki ma bende pok omolo e YouTube mar Ajwang' Junior timuru kamano nikech mano sama unyalo kelo lemo bang'e kanyo endi kik ine ni samoro en waste of time gi dho kisungu. En dakika matin kende to isediyo button mar subscription Temeda kanyo subscription mari mondo bende adwok ni erokamano chieng' moro achiel kachiemo gojiko tawacho ni nitie oganda moko mane omako bada kendo mane ochung' koda momiyo achopo e okang' ma koro achopo ni endi. Ka ok kamano to e layiga duto te an Ajwang' Junior. Facebook Ajwang' Junior, Instagram Ajwang' Junior, TikTok Ajwang' Junior, kata kimolo Telegram en Ajwang' Junior. Kidhi nyaka Insta awach ni kamoro amora Ajwang' Junior. Ajwang' Julia. Kamano. Nyakwaro mogi mana kaka winjono endo wago ni erokamano ng'at mano obedo kodwa kanyo nyaka nwachaki ah, niluonga ni MC Omari na Shomari Cheno jemone mbele wan chine mwaneno mbele mwayoko kata dhako ngudi nigichake kore kubni ariyo to pod chwako sitrungi an kae nigi the host mare iluongo ni aungo uda wendo dwa mosu kapok watieko mapiyo sana Kasto ng'ata ng'ata immediately. Aungo ure wendo. Ere go, ehe, ombe biuru te, bikoro ka wakoni kini, bwana team ne duong kama serious. Eh, eh team, team back, team back. Team duong kama noma, team duong kama raj, maraj. Mail, ma iluongo ni bere bere ka bere bere ka baba gini duong, gini duong, gini duong bedi, bedi ka bedi ka baba gini duong, gini duong. Mae ndi iluongo ni jaber nyaronagi. Mm. Eh, jaber ng'iye kamera.

Koro Lorin ma kaungo ni chenji mondo jogi ochak promote nitie nyinge moko ma madhi ndik gini niya akono ka giwinjo jaber nyaronage eh jaber nyaronage odhi dhi use be yot ye uso jaber yot mm. iyuda eh upcoming artist ma akono nyaka upcoming artist Gima okuongo ma kik itim, kik i complicate nyingi. Ket nying ma simple. Aongo wuod Awendo. Ajwang Junior. Ajwang Junior. Mm. Omari Nash. Jaber Nyaro. Simple. Koro kata ng'ato komako jaber to ng'ena lurin onge onge.

Facebook, mm-hmm. YouTube, mm-hmm. Instagram, yeah. Mm-hmm.
TikTok.
Yeah.
Just follow me in nyinga channel iluongo ni Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo. En ana Aungo Wuod Awendo no kamoro amora. Yes.
Yes, kaso subscribe YouTube na kanyo. Omera thum moro biro maliet, thumbe moko biro maliet ka. Omari thumbe moko biro. Manoma.

Nang'o? 2720. Ah, keturu gino 3.
To gini 3 days. Wakete uru 5. Wakete 5.
Mm, kasta ah, ah.
kasta yani ya 3 no tadwaro wadwaro within kaka waketu ginene. E. Jok maneno ginene. To kete 3. Kete 3. E, eh, yani kiyaka e. donge se subscribe ka. E. They subscribe. E. Ne aungo. E. Eh, simple. Kasto kumedo subscribe to kogik 5 ni mm. to waketu ne gi album chate. koro wa launch ne gi album cha oh. Eh. ka ungo chopo 5000 twado album awacho koso kawacho iwacho mano ber kabisa Uh, ne joma follow wa tafadhali that is a request moket ni kanyo gi aongo wuod awendo wa support uru and uh, what i like with aongo wuod awendo aongo wuod awendo have been has been so supportive on my side samoro akone kata ni ati an gi gimoro bwana mano kochano but because an omiya luor makor ka kora kaka osiep kaka ng'ama obiro timona koro in bende ka in uh, uh, fan mara i ng'ama ni ka tafadhali wadhiuru kacha cha wasupport aungo wuoda wendo kaka wacho no endo wasupport uru ajwang junior kaka wacho no endo wasupport uh, jaber nyaronagi mago nyinge ma simple ichaka chaka ga jwang junior subscribe omari nash subscribe uh, jaber nyaronagi subscribe Uh, Awungu Wuda bende subscribe to wayudo kaka wadongore kaka joluo. Ing'ama nena kanyono endo wane mwamako piny to kwamako mana kisapotwa. Waromuru kanyo kendo Wednesday manyien. Uh, no, ma Saturday wiye mm. ok ti. Saturday manyien sama chalo kama kuma chalo kama but koro gi joma opogore.
One on one super sato every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash.